Tun ṭuma kan thawnthu ngaihthlak tur chu min ngaidam rawh tih ni dawn a. He thawnthu ngaihnawm tak mai ziaktu hi Nutei tuah zo chak chhuak a ni. Ngaithlatuten like leh comment kha kan lo hnut chhiah leh vek ang a. Chhiar in ngaithla ṭan ang ule. I pawisa mamawh zat chu sawi rawh. Ka intimna ai tam pawh ka peng che. Thlaruk chhunga ka fapa min enkawl sakna avang pawn bonus pek che chu ka tih tur a ni. Ti a sawitu ka fapa pa chu mittui tling pamin ka en kal a. A ang chhunga duat taka min kuah thintu kha la ni reng a. Mahse naute vang mai maia min kuah thin a ni si. Ni e. Ka fapa la tet lai leh engmah la hrethiam lo anih lai hian ka chhuahsan ngei angai tawh ni. Mahse van harsa si ve, ka fapa hi hmangaihna avanga lo piang ani lo. Intiam kamna nei alo piang ani. A pian atangin hmu lo nghal tur ka ni a. Mahse thlaruk teh meuh mai ka hnute tuia ka chawm min phalsakna avangin naute pa Philip-a chungah lawmthu ka sawi zawk tur ania sin. Mahse ka sawi thei tlat bawk si lo. He naute hi ka ril ara. Saithiam phak bakin ka hmangaih a sin. Mahse ka chhuah chhan a ngai tawh si. Duat taka min kuah thin tu Philipa hi ka hmangaih ang tih pawh ka ring lo. Mahse naute ka hmangaih tluk zetin ka lo hmangaih hman tawh ni. Ka hmangaih te pahnih nun atangin hla taka ka awm a ngai a ni. Hun hi ka thu ni se pawt let leh thei la chuan thlasawm panga hma lam zawng kha a ngai angin ka dah leng maw le. Thlasawm panga hma lamah kha chuan hetiang hi ni a, hringfa tung chho a kal na nana thing del loh lung del loh na fam chu tet reng thu awm suh. Nu enkawlna hnuaiah he khawvel an che dawng zet, hausa ten len thur thurna leh rethei te kan kun tlawk tlawkna ah hian, Kum sawmhnih pali lai hun ka lo hmang ve ta reng mai. Kum naupang te ni mai la inchhung enkawl ka kut ah awm a. Ka nun kawng hi sawifiah thiam phak bak in a harsa tak zet a ni. Company lian lo te ah hna ka thawk ve a. Chu chuan ka nu leh ka nau ka chawm ve trawk trawk a. Ka pa thi tur laka ka intiam angin harsa hle mah ila. Ka leizawn neih chhun chu lehkha a that takin ka zirtir ang tiin ka intiam tawh a. Ka nu min hmangaih em em tu pawh that taka enkawl ka duh bawk. He khawvelah hi chuan kan tan ni tha reng a chhuak ve theilo a nih hi. Ka nu thin cancer a ni tih doctor ten min hrilh chiah chu. Nula la naupang te tan chuan tawrh a harin ka tliak hnawp ni berin ka hria. Engin nge ka enkawl anga? Khawilai pawisa in nge ka nau ka chawm ang? Min hmangaih tu ka nu lah thi turin ka hnut chhiah ngawt thei si lo. Ka hlawh bei tham ve tak chuan engti kawng mah in ka nu ka enkawl na leh ka nau mamawh chu phu hruk lul si lo. Zan mu thei lo lek in ka in ngaihtuah a, ka zing tho pawh ka rit luk mai. Hrep tak a, re theih hi chu aw. Mi thenkhat lah in pawisa chuang liam an ngah tehreng nen. Chanchinbu a hnaruak zan lama thawh chi awm leh awm lo ka enkual thuak thuak a. Chhun lam ka hna ti buai lo a zan lama hnathawh ka ngai a. Ka mamawh tak zet a ni. Eng hna pawh pawih lo. Chu advertisement mai mai chu suma van nei chuang liam e. Rokhawmtu tur fa ka duh a. A nu tur chu sawisel bo an ni tur a ni. Sum thanhem tawk tak pek an ni ang. tih lo inziak kuau a, teh chei chuan a, company lian tak neitu nia a thlawn pawn a fa pai dun kat nuk ang chu, kei ngei pawh hian chupa chu vawikhat ka hmu ve tawh a, a hmel lah chu tha ropui si, hmeichhe pakhat mai mai te chu a tan a harsa teuh awm si lo. Chu advertisement chuan min ti nui chiang kher mai. Ka nu a cancer atanga ka vawi khat nuihna a ni hial ang. Ka nuih khat tawh zia ka in ngaihtuah chhuah phah a, a lawmawm ve reng reng. Sum thahnem tawk a ti em ni kha? Sum ka mamawh a, ka thianghlimna hralh a fa neih chu harsa viau dawn em ni? Ka nu leh ka nau ka enkawl thei phah dawna harsa lutuk loin ka awm ve thei ang a. Mahse naute nu ni tur chuan min duh kher ang em? Sawisel bo ka ni si lo. Ka hmel lah mi chunga leng khawpin tha lo mahse ka thatna chu ka la var zin tlat a. Ngaihtuahna fim tak put hmain he thil hi ka ti tur a ni. Min duh lo leh ngai aw, chawibelhna a awm chuang lo. Ka rilrual a awm ngai lo leh ka tihtur pawh ka chuang tuah phak ngai hauh lo. Ka nu leh ka nau, kan vaia kan dam khaw chhuah nan ka tih ngei a ngai si. Chu building lian leh changkang zet mai chu ka thlir vang vang a. A chhung chu duhthusam ang thlap a chei ni mai awm a mawi a ni. Office mai mai pawh cheina in ang mai a mawi a han chei chu a sum ren loh thlak ka ti ni. Mipa mit la thei ang ber tur ang takin ka inchei a ni a, ka inhmeh in nalh ka inti ve khawp mai. Sexy taxi zahpui awm hauh si lo a inchei pawh ka thiam zek a. Chu mi hausa pa fa pai duh chu kan lo tam na ngiang mai. Nula chhe lo tak tak sawm ruk dawn thawk an awm a. Pathum te te in an lut zel a, a then te chun lo tap chhuak pul hlawm a. A then in amah Philip a hmelthat zia leh a pa zia ha hip in an sawi a. Amah hmuh theih na hun remchang an neih an lawm zia an sawi mawlh mawlh bawk. Tehchai a, mihring pakhat ve mai hmuh avang a lawm viau tur ka ni ther te lo e. Ka mamawh vang maiin ka hun hlu tak a khawh ral zawk a ni. Ka hun a thleng ve ta. Api e nute reuh te, pian nalh lo ve zetin ka hming a lam chiah mai chu. Zamna leh huphurhna in ka khat nghal a. Enge min lo zawh anga engtin tak chang ang i maw? Ka hmel ah ka zamna lan loh hram ka beisei. In la kawn fi zetin an pu awmna lamah chuan ka lut zui ve nghal a. Mihring ka hmuh tuah chuan a la tha ber awm e. Min melh dan dan a. Zawhna ngai min zawt teuh bawk. Ka huaisenna te chuan a tawpa thlen dawnah min phatsan leh ta mai em ni? Khawnge ka luhlulna leh ka chhungte ngaihtuah thei tak ka nihna kha? Tunah hi chuan hmeichhia zam mai mai chi ang ni loin sum mamawngin ka hmu zawk tur a ni. Engvanga ka fapai duh nge nih? A rawn ti a min melh eih lo a, a duhthusam ka ni lo tih i hriat nghal ngawih ngawih. Sum tha hnem tak i tiam sia lawm, ka ti a ka chhanna chu beisei lo tih hriat takin min rawn melh nghal a, midang te chhanna angin chhang ve hek lo. Midang te chuan amah an duh vang a ni miau a, mi lar nih an duh ve te a ni hlawm. Chuan tha famkim chu inti ta a, a rawn ti leh a, a zawhna chuan min chal delh ngei mai, a ner suk a, min thlek vung vung a. Ka hmel leh pian zia chuan sawisel bawk a ni lo tih ka hria, mahse ka la thianghlim tlat a ni. Hawi sang lar hian ka ti ve ngat a, a mi hmuhsit mai mai tur ka ni bik lo chiang e. Hmeichhe dang pahnih ka luhpui te chuan mak tih hmel tak hian min en hu a, chhuak tura tih chuan an hreh hmel ngang mai. I lo var zin avang chuan ting tawka in ngai ve ringawt tihna a mi. Tawngka sawi mai chu awlsam asin. Khang nula tam tak pawh khan an sawi asin. A rawn tih a min ring lo lutuk chuan ka ngenga chhun ta zak mai. Nangni mi hausa hian sum khawh ralna in zawng a, ka hun hnu taksa engin ka lo kal ve a, nanga fapai hi ka duh viau in i ring em ni? Ka thianghlimna i hmangaih te ka nei ve te ni ngai chuan ka hmangaih taka sin pek ka tum. Chu pawh ka pasal ni tur ngei ni se ka ti bawk. I duhthusam hmum alang che. Tipah chuan ka ding a, rum tawkin ka melh kawk bawk. He hmunah hian ani hmusit mai mai tur ka ni lo. Hrep tak che hian, Chhuak thei ka ti che em ni? Ka thu lo chuan i chhuak hauh lovang. Naute nu nih duh si lo ti ngei lo kal. I duh thu ngei lehnghal. Lo kal turin ka ti che em ni? Tipa chuan a thutna atang chuan a rawn ding a, a sang hle leh nghal. Fidruk a chuang ngei ngei ang, a lian tak zet. Kei ve mai mai chu thinrim tak tak se chuan hanger ah min khai daih theih ang. Min ti lui hauh lo, Sum duh lo kan awm hlei nen em? Mahse, i sum chu ka duh tawh lo ang ai mai rawh. Hausa hle mah lam in hmu sit tui ni vang hian ka ngaisang bik lo che. Ka lo ti let a. Sum chu ka duh reng alawm. Duh lo angin ka awm tawh law law mai ang. He mihring hmeltha chapo hi ka type a ni lo hrim hrim. Min la nuih vur vur zui a. A nui hmel chu van tha leh zual tak em. Engemaw hi hmet zauh a. Rang fe in a pi e rawn lut a. Nula ho zawng zawng kha haw tir rawh. En chhin tur ka hmu e. A pi e hnenah chuan a ti a. A aw tang chuan thupe thang tak a ni tih hriat theih. En chhin a tih chu ka ngei zawng tak a ni. Mahse ka sawi chhuak duh lem lo a pi e awm lai chuan. Chu nute reuh te lah chuan min melh zek zek a chhuak nghal a. Kha, hei la rawh. Kan contract lehkha tur nih kha. Naute i paia hrin hnu thlengin ka enkawl ang che. Sum chu nau pian hnuah pek i ni ang. A rawn ti a nel awm lo mah mah ni. Mahse a hmel that hna bo chuang lo. Vur ang mai na vawt a ni. Hei, enchin nih ka duh lo. Chuan nau pian hnua pawisa pek ka duh lo bawk. Advance in sum ka duh ka tlan bo lo ang ka ti a ma che, i fa nu ni tur chuan min duh tak zet a nih chuan ka lo ti a sum ka mamawh teh reng nen tuna riltram a nak tuk nghah ang vel a ni. Nang nu hi ka thu thu awm tur i nih hi i duh zawng hlir i sawi a. Khang nula te khan ka fa pai chun chak asin, min tih lawm pawn tum nasa hle asin. A rawn tih chuan sawi tur mai ka hre lo chu ka ngawi vang vang a, min la en char char zui, ka zam ve tak zet a ni. Nangmah tilawm thei chu zawng mai la, kei chuan advance in ka duh a, a zah ve ni mai. Naute pen hunah dang zawng chu a tha ti em? Ka huaisenna zawng zawng sawmkhawm chuan ka han ti a. Zanina kan sawi dun leh dawn nia, dar sarih a ka lo la mang che, i chen a sawi rawh, engkim zirtir i ngai dawn sia. Ti pah chuan awmze nei takin min melh ral a, min rawn pan hnaia ka inrin hmain ka hmuiah chuan a rawn fawp zauh a. Lo va haw la, i hahdam dawn nia, a rawn ti leh sup a. Hun hi kal thei tawh lo se ding reng se ka van ti em. Mipa vawikhat lek ka biak. Chu pawh a duhzawng leh ka duhzawng inmil hauh si lo nen zan hun kan hmang dun dawn a nia. Eng rilru puin nge khang thil kha ka lo tih theih zawk? Ka â ta ni ngei ang. Dar sarih ah chiah rawn thleng a, hun a vawn dik em avangin mi invawng tak chu ni meuh mai. Kei la insiam miah si lo in ka lo thu dar dar a. Kan inchhunga rawn luh chuan kan in chu zim satin ka hria. Khawlum teh reng nen vawt ka ti sawng sawng thei. I rilrui thlak leh chu ni lo hram ka beisei. A rawn ti a thinrim hmel ang hu in a aw dam phian mai. Thlak lah lo e a, mahse insiam dan tur ka hriat miau loh te chuan engtinge ka insiam vak chuan ang? Tiin ka lo chhang a, engamah hmain min dah hnuai nghal ringawt mai. A nih lei thawmhnaw hak lai kha va tlak la, chuan a tawk a ni mai. Tun chinah tlai tawh ngai sung che, dar sarih ka tih chuan dar sarih a ni mai. A rawn ti a, he pa zet hi chuan thu pe thang lutuk a, mi zawng zawng hi a thu hnuaia dah vek a tum a mawn le. I thu ni lo, ka thu in ka inthlak ang. ka ti ve leh hram a, nial nuam ka tih zawng tak a ni. Min melh rum paw leh mitmeng a mawi tulh tulhin ka hria. Inthlak tuma ka ding chu ka kawng dalin a lo ding ve leh nghal a. Nial nih a duh lo tih hriat zetin a hmui chu pet chawi nawk a. Ka thaw in inthlak lo ang, bakah min hnial nan hun i hmang rei mah mah. A rawn tih chuan tang leh tur chuang awm loin a darah min pu lawk a, kawngkhar lam min panpui nghal a. Kei chu ka lo tal lei lei a. A hnungah ka theih tawp anain ka chum zawt zawt bawk. Min thlah rawh, tih hian min ti ringawt thei lo, ka inthlak duh. Ka tih pawh chuan min ngai pawimawh eih lo. A kal miah miah a. Ka chumna chu na ti awm lo zetin a kal chak zual sauh leh nghal. Inthlakna hun tam tak i nei a, i lo inthlak duh lo a. Chuan mi hnial hrat deuh hi ka lawm teh chiam lo. A bikin hmeichhia leh ngat phei chu. Ti pah chuan a car kawngkhar a hawng a, min hnawh lut nghal a. Car tih nungin chak tawkin a khalh chhuak nghal a, a mit min siai khum in a lu min buk khum zauh leh nghal. Chim awmin le. Khawnge kan kal dawn? Awm hmun kawr nen chauh ka nih hi. Ka thinrim lutuk chu tawng pawh ka tawng tha hlei thei tawh lo. Ngai pawimawh suh, nakinah chuan khai kawr hak lai pawh khai mamawh lo ang. Hotel-ah zanriah kan ei dun ang chu ka ti a, mahse ka rilru ka thlak leh a. Ka inah zanriah kan ei ang. Thil sawi dun tur tam tak kan nei a, tih tur tam tak kan nei. Tipah chuan a thil sawi pahin min melh kual dan dan a, ka awmbawr a tawp chat zui. Chu chu hriat ni awm fein ka hnute hmur chu lo kawh ve lah bawk. A hriang tih ka hlau tak zet leh nghal. Biak zui ngaihna ka hre lo a. A ni lah biak huphur awm khawpin a hmel a dur khuih mai bawk si. A duh lo zawng sawi leh zauh ilang chuan min ei zawh mai duh hmel a pu a. He thil hi kan puitlin dawn a nih pawhin zan in tut tutah chuan bul kan tan ka ring lo reng reng. Mahse ka ngaihdan ang chu ni teuh mai si lo. Engchen a thui nge kan kal ka hre lo. Ka hmalam ka hawi ve ngar ngar a khua ka hmu top si lo. Ka ngai tu na hlir ka koma. Hey miss, i chuak don nge ka pom chuak leh don che. Chu o chu ka tan chuan ben char ang vel ani. Ka zakin ka hamhaih chiang kher mai. Ani pawm maw ka duh tawh ther te lo. Kan thleng tawh ti mai ta che. Tipah chuan rang zetin car kawngkhar ka hawng a. Chhuah pah inna tawkin ka khar thuai bawk. He car hi kum nga chuang ka fah ang mai a ka enkawl leh ka duat a nia. Thinrim hrik thlak nan ka ti reng reng lo. Ti pah chuan rawn chhuakin min kai a, a chenna lam min panpui nghal dawr dawr a, E, ka lo hre lo a, mahse fa i nei ve tep tawh tho a, kan inmil phian mai the sin, ka lo ti let a, a sawi chhuak hmasa tu ah ka tan khang lan chu le. Ka bana vawnna chu hmer nghet in phih thlak ka tumin a hmerna zual sauh sauh a, kan inlen hleina chak si. Min kaih ang ang chuan ka zui dawr dawr a, a pen khat pawh ka pen hnih lai a ni hial in ka hria. A ina hnathawk ho chuan lu an lo buk khum zauh zauh a, min en hra hlawm mai. A ni a inchei nal in kei lah ka thing nasa mai si. Ka room ah eitur kan duh ang. Kan luh pah chuan a ti nghal zat a. Thutkhawmna pindan zau tak. Kan in ai lian mah tur kal pel in a room lamah min kai chho zel a. Mi hmuh a min kai kher chu ka ngei leh hman tawh hle bawk. Baka a in fan a en kual mai mai ka duh teh reng nen. Hun khawh ral na ka mamawh sin le. A room chu zau in a fai hle a. Hmanrua eng kim mai chu tha ber chi vek a hmang a. Mi pa dang ang lo tak in a fel fai thlap a. A khum zau pui mut na tan a duh thu sam zet chu ka melh zauh a. Mi lo en reng chu niin. Tinge inhnuaia eitur chu kan ei ve mai lo a. Zahzela ka ti ta nia nia. Umm. Hahdam takin awm rawh ding ul lo khan. Hnathawk ho hmuhah ka fanu ni tur mawi lo taka lan reng ka duh dawn em ni? Bakah tuma tihbawi lo awm hi ka duh. Chuan chutiang tak chuan ka awm ngei bawk ang. Zawn a dang a la awm em? A rawn ti a mipa ve si hnial khan hre si khang lang a awm engtiah nge zanriah ka nei dawn ka tih chuan a nui chua khuk a ka zawhna chu beisei hauh lo ti hriat mai ka darah zawi tein a rawn dawm a a la nui reng a rawn kun hniamin ka chala rawn fawp zauh a ka ren kal ang maiin ka lo ṭek chuai mai Ei chauh mawi lo ngaihtuah a, nang hian a chhan hriat si lo hian min ti nuih a, min ti thinrimin lungawina min siam leh thin a nih hi. Hmeichhe mak tak zawng i lo ni e. Tipah chuan ka khabe ah dawmin a lam hawiin min kuai dak a, ka hmuih a fawp nghal hmiah bawk. A chet dan chuan min thawng em a che lo in ka ding reng a. Min fawh dan a thlak a ngen ngawl thei ang ber leh phut let nei tih hriat tak in a lei chuan thiam tak in ka ka chhungah hawl kual nak nak bawk. Chutah zet zawng eng dang mah ngaih tawh tawh lo in duhthawh fe in ka lo chhang let ve a. Ka chhan let na chuan a ti phur hle tih hriat. Ka awm bawr a a kut a zen luh chuan ka lo ip chawi a. Mahse a kut tang lian leh sei sal in. A hmur a hmeh hrual nana ah chuan ka rum chhuak hak a, min fawhna chu thlaihin min pawm a, a khum zau pui leh mut nana duhthut sam ah chuan min mut tir a, amah pawh chu lo mu ve nghalin min fawp leh nghal ngawt ngawt a, tun tuma min fawh dan zet zawng ka thluak a ti buai vek thei. Min mamawh ngawih ngawih tu ata min siam chak tawh angin min fawp a. Min chul kual ruai bawk. Harh chhuak thut ni awm takin a kut chu ka lo dang a. Aw ni lo, ka thei lo ang. Ka lo ti thuai a. Kan awm dan chu ka inzah puiin hrawm ka ti ni. Tiang hian ka lo awm ngai lo. Ka vawikhatna tura mi hur ang maiin ka khawsa a nia. Ngati maw? Ka nawr hman hmawh lutuk che mi? Naktuk ah emaw, ni dangah emaw kan la ti ngai dawn tho a. I paltlang a ngai lawm ka ti na lo ang che a rawn ti a ni e, naute ka pai ngei ngei a ngai. Mahse engtin nge ka tih ang? Advance in min pe ngei ang em tih ka zawt ngam bawk si lo. Ka la inpeih lo in ka hria, ka lo ti leh a. Vawikhat min khawih hlek pawn ka tuiral lo chauh a ni si. Amah hi ka mamawh tak chu ni lawm ni? Nawmna leh sum min petu tur chu ka ti ama che, in a lo ang. Nang nen hian vanram tlafual kan chen dun ang. I zai ngai takin ka che dawn alawm. Hmangaihna min chenpui ta che. A rawn ti a hnial theih lo khawpin min fawp a. Ka ngaihtuahna a mumal lo leh zo tawh. A hmuiin ka hnute ka engkim a fawp dan dan a. Ka hriat ngai loh nawmna in min tuam hlup hlup a. Ka thianghlimna ka hlauh ta, inhau in inhnial chiam mah ila. Tisa thil tak chuan kan inmil in kan inrem thlap tih kan pha lo ve ve. Intawng tur renga siam kan ni emaw tih mai turin kan awm dun tawh hi chuan inhau in inhnial chiam mah ila. Khumah engkim a dang lama hmangaihna kan chen dun tawh hi chuan kan thinrimna te chuan vawmbo ang hmakin min kiansan leh thin si nih hi. Ka hna tangin min ban tir a, nitin deuh thaw ka nu awmna damdawi inah ka kal ziah thung. Enge ka tih min zawt ngai lo a, a hriat a tul hek lo. A hausa a, pawisa pawh ka la kah ui lo. Advance chu min pe ngei a. Chumi hmang chuan ka nu damdawi in lian leh changkang zawkah, Tha taka enkawl na dawn theih nan ka dah a, ka nau pawh hostel ah ka dah bawk. Kan sum dinhmun leh ka thawh chhuah zat hre reng ka nu chuan chuti zat zat pawisa ka neih dan chu min zawt a. A pung awma pawisa ka puk thu hreh takin dawt ka hrilh ta ringawt mai. A fanu thil tih mek hi hria se zawng tawp turin min ngen ang a, thih daih a duh ngei ang. Chuti zat zat sum ka puk thei chu awi chiah lo a ni ang. a hmel a lang reng a, mahse engmah sawi lo. Philip-a chuan ka sum mamawh zat min zawt ngai lo a, kei la in ka sawi ngaiah ka ruat hek lo. Hlim taka ka siam theih chuan a duh tawk em em tih hmel a lang reng a, thla thum chhung kan in kawp tawh a, nau chu ka pai ta ngei mai le, ka dul la thep zai chu ka zut a. Thisen mai mai pawh nise min tihlim tak zet a ni. Mahse ka thil ngaihtuah chuan min tihnualin ka hlimna chu reh nghal duak a. Ka pum chunga naute ka thisen ngei mai chu ka hmangaih nghal ngawih ngawih a ni. Mahse ka ta tur a ni lo a, ka chan tur la a ni hek lo. Kan inremnaah chuan vawikhat pawh a hmel ka hmu thiang lo a, damdawiin tha berah ka hring anga a pian veleh ka naute chu min lak hransak nghal ang. Ni lo, ka thei lo. Ka hnute tui a mamawh dawn tih engtin nge hma khan ka hriat lo thei. Minun rawng leh hmangaihna nei lo tawp ka ni si lo. Philip-a ka hmu ngai a ni. Eng pawh thleng dawn se ka hmachhawn ang. Nu hmangaihna chuan engkim a huam a, ka fa lo piang tur hian chakna min pe bawk ang. Philip, kan inbik a ngai, tunei lo kal dawn nge ka lo kal zawk dawn? Ka phone vawi khatna pick up lo avangin a vawi hnihna chuan a pick up ve ta hram a, a aw pawh ka hriat hma hmain ka sawi nghal zung zung a. Tunah hian maw? Ka lo haw hunah ka lo tlawh dawn tho che a, bak ah zan khuain ka awm ang tih ka sawi tawh kha, a rawn ti a. Tukinah kal turin min melh dan kha ka hre reng alawm. Mipa duhtawk chin nei lo tak hi chu hmangaihna ni lo tisa mamawh in phuhruk tawnna bak ngaihtuah nei lo lutuk mai. Aw tunah ngei hian a chhan chu pawimawh tak a nih vangin ka ti a, engtin nge min chhan le? Office ka ngainat loh berah chuan ka kal tawp mai a niang chu. A chhan sawi tal la, hun ka nei lo hle sin, tunah mai hian meeting ka nei dawn a, min lo ngaihtuah viau a mi. Aw thawp sat chu phone atanga ka hriat pawn min ti phur in min ti khur thei hial a ni. A chhan sawi kher a ngai lo min hmu dawn nge dawn lo ka ti leh nghal tlang a. Thil dang zawng zawng aiin kei hi min ngai pawimawh tur a ni. A fa pai mek tu ka ni a, ka pum chhungah a fa insiam mek dil a hre lo mai pawh a. Karkhatah zan li chauh hun kan hmang dun a, i tan hun siam sak tur che in min duh ti na ni maw? Hun ka lo insiam tam tawh dawn nia ka rawn hmung che. Tipah chuan phone a dah zui nghal a. A ngaihtuahna ang a ni dawn hauh si lo. Mipa a duh zawng chauh ngaihtuah ching tak a ni. Philip a lo thlen hun chu ka nghak a, Ka helh hawl a ni. Ka thil phut chu pawm lo ngei dawn tih chu chiang sa. Engtin nge ka ka rang le? Mahse ka naute nen hian rang takin min then hrang hauh lo ang. Door bell ri ral ral chuan min ti harh zawk a. Pawnah chuan a lo ding run a. Lut tura ka sawm hma main a rawn lut a, kawngkhar a kalh nghal hmiah bawk. Kan awm dun tawh a tih dan than ni miau hek le. Tu mah tihbuai a duh ngai lo a, midang kan mamawh lo thin reng a ni. Ka lo haw pawh nghak zo lo khawp a nasa in maw min lo mamawh a? A rawn ti a, mitmeng tisa chak na khat chuan min melh run a. A lamah min pawt hnain a awmah min kuah bei thlap bawk. Ka sam chu chul pah hauh hauh bawk a. I ngaihtuahna ang kha a ni lo. Ka lo ti a, a bula ka awm hi chuan ka zau thau nghal vek zel. Tisa in si renga kan awm phei chuan insum a har thin a ni. Chu ka ring sual a maw? Mahse i taksa chuan min dawngsawng tha hle si a. Tipa chuan min kuai dak a. A hmuilum thar thar chuan ka hmui a fawp a. A lei themthiam zet chu ka kal chhungah hawl lut a. A kutin ka hnung zang a chul kual reng bawk. He mihring zet hi chuan ka chak lohna lai hre tak zet a ni. Philip, ka sawi awmzia chu kei hian nau ka pai tawh. Ka lo ti a min kuah ngei em avangin ka thaw thei lo tep a ni. Tak tak maw? I rai tihna maw? Ka fa chu i pum chhungah hian a awm tak zet em? A rawn ti a chutiang reng renga hlim hmel leh maka ti hmel chu ka la hmu lo. A hlim hmel chu ka theihnghilh leh tawh ngai lo vang. Umm, fiamthu thawhna chi ni loh hi thil pakhat ngen che ka duh vang a nia i hmuh che ka duh. Ka lo ti a, a hlim hmel chu in thlak hmak a. A ngaihtuahna lang hauh si lo hian min en run run a. Hmangaihna i nei thar thut a nih loh hram ka beisei. Kan inremna kha i la hriat reng pawh ka ring. A rawn tih chuan engtin nge ka tih tak ang? Hawi sen taka ka hmachhawn a ngai dawn a ni. I naute hi a pian veleh ka kalsan thei lo ang. Ka hnute tui ngei a chawm ka duh. Thla hnih emaw, thla thum emaw chauh a ni ka duh ni. Ka lo ti a thinrim hle ngei ang. Min nam lawp a. Hrep che hian thil theih lo tap a ni sawi chu. Sum tam tak ka pe tawh che a. Kha kha tawk ila ti lo em ni? A bak zawng pawh tunai duh nghal a maw? Hmeichhe duh âwm sum chauh ngaihtuah mi. I nau pai lai mek nen in remsiampui min la tum leh ta nghal. A rawn tih a nau chu la pai lo i lang chuan kut min thlak duh hial in ka ring. Chumi chianna chu a kut a hum tlat a. A aw pawh hlauhawm kher mai. Inremsiam ka tum tawh lo. Ka duang a thil a kal bik lo a nih chuan ka kal bo ang. I fa hi hmu ngai lo ang. Pawisa min pek kha chu ka rul leh vek ang che. Ka tih chuan ka dan lehlam lehlamah tham in min sawi nawk nawk a. Tehchai che hian, Nang hmeichhia hian i ti ngai lo ang. I ti hauh lo ang. Ti pah chuan a lu thing mut mut a. Hmeichhia mai ka ni lo, nu ka ni dawn. Ka thei ang, ka ti ngei bawk ang. Tiin ka lo chhang leh a. a rilru buai ve hle ti hriat reng. Tlanbo tak tak ka tum a ni lo. Khawiah mah ka tlanbo thei dawn lo. Enkawl lai ka nei miau a. Hau mai mai a inhnial i sim teh ang. Doctor rawn phawt ila naute tha em tih te pawh hriat ka duh e. a rawn ti a. A hun taka inthunun thei bik zia hi ngaihsan awmin a huat awm tak zet. Thuthlukna i siam nghal loh chuan eng doctor mah ka rawn lo ang kah ka ti a ka sawizawm leh tur chu ka hmuaiah lo fawp a. Chutah ka bengah na deuh hlak hian a seh ner ner a. I kalsan hma poh lei tana that ka rin vang a nia. Naute liana ngai thei lo tulh tulh ka ring a. I kalsan theih dawn phawt chuan le. Mahse ka fa hi tha takin lo piang phawt rawh se. A rawn tia min nun rawng tak chu ni bik lo reng a ni. Chuan hmangaihna pawh min chenpui tawh lo ang. Ka lo ti leh a. Ka duh leh duh lo pawh ka hre chiah lo. Mahse mah hlat thei ang ber awm ka duh tawh a ni. Chutilo zawng ka duh aiin ka ngaina dawn tlat a ni. Ka duh ang tho i duh ve vangin ka theih pawh ka ring lo. Tunah nge pawh hian khum lam ka panpui thei che. Mahse doctor kan hmu phawt ang. I tan leh naute tan a him em tih ka hriat phawt a ngai. Ka meeting tur chu cancel mai rawh se. A rawn ti leh a. Ka in enkawl tha a, naupai a vainharsatna ka nei hran lo. Naupai hawmi ka ni lo leh zel nen tuhnih thum ka uak ve vak a, chu zawng chu harsatna ka neih ve chhun a ni mai. Philip-a chuan min duat in min ngaihsak em em reng a. Ka tan huna insiam tam in a hna kal tih lo chu pawn lamah ka tel lo in a chhuak ngai lo a. A chang chuan nupa tak tak ni mai te hian ka in hre thin. Pasal in a nupui a hmangaih tak chunga tih ang engkim chu ka chungah ti vek in ka hria. Ka hmangaih tak fa pawh pa ila, hei bak baka induatna leh inngaihsakna hi ka dawng chuan pawn ka ring lo. Mahse nupa chu kan ni ngai lo ang, in hmangaihna pawh van a rah ang a ni. Ka naupa e chet te hian dim takin ka dul a dawm a, a bengin a ngaithla a. Naute hmel tha tak, nangmah ang min pek dawn avangin ka lawm e. Mipa emaw hmeichhia emaw pawh pei ka ti lo, ka hmangaih em em a ni. Tiin a sawi fo a. Naute Lapiang lo pawh a thisen a fa nia a hmangaih a. Chutiang bawkin ka fa, ka thisen hmang a nung. Ka thawk rual a thaw nia. A hmangaih ang bawkin ka hmangaih ve tih hrethiam turin ka ngen a. A hrethiam ve ni ngei ang. Naute chu hun rei lo te chhung hmuh min phalsak a. Ka hlimna hian vana tawng a ni ber mai. Ka bula mu Philipa chu ka en ngawih ngawih a. A la ka tanga hla taka ka awm hunah chuan ka ngai ngawt ang. A tel lo awm tura ka indah chhin ringawt pawhin ka na ngawih ngawih a. Theih hram se chuan a la ka inham beh hram hram ka duh ni. He mihring hi ka duh a ka mamawh ngawih ngawih chu ni lawm ni. A tel lo a nun chu thil harsa tak a ni dawn a. Ka fapa nih vang pawh ni mahna le. in ngeih lo leh in hauh chang ngah mah ila ka haw tak tak thei lo a rilo te ka bula awm loh pawn ka ngaihtuah zui reng a ka ngai ngawih ngawih si ka fapa nih vang ringawt chu ni lo kei hian ka hmangaih a ni nasa takin ka hmangaih tawh lo ni a a kianga awm lo mah ila ka fa hi kum khua in hmu dawn lo mah ila keimah a sul hnuai tu man an chhui ka phal ngai lo ang Ka ta ni lo mah se a ta ka ni reng tawh ang. Ei, ti nge min lo en reng a, Hmelṭha min ti thar thut em ni? Meng chuang hauh si lo hian a ti thawp sut a. A muhil emaw ka ti char char a, ka za em avain ka sa chhuak vek thei. I, ka en lo che. Ka lo ti ringawt a, ka sawi loh pawn a hmel tha, mi zawng zawng in hmel tha an ti a, tuna ka awm ang hi mi tam tak nih chak leh duh ni? Ka pumna avang chuan ka ner nawk a, Philip a, hepa ka lo en nasat lut ah ka pumna ka lo theih nghilh daih a ni, a na zual tel tel leh nghal, nau ka va em ni le, ni riat zet a la awm si nau neih nan. Ni chin atang khan min en reng tawh. Tipah chuan a rawn meng a. Ka hmel danglam chu hmu nghal a. Tinge nainem ni? Engvanga min hrilh mai lo nge nia hrep tak che hian. Tipah chuan hlauthawng leh min dem hmel takin min melh run a. A natna ka laia min vin vak chu ka ngei tak zet a ni. I ka pum hi na a na em em chu ni lo. Tinge min vin vak a, lungai suh, naute hi hun lohah ka nei hauh lo ang. Ka tih chuan a hmel inthlak danglam chak lutuk hi mak ka ti ngawt mai. Tunah chuan min khawngaih leh Leinat hmel a pu leh daih tawh a. Min ngaidam rawh, ka tih palh a ni. Nangmah ka ngaihtuah luatah che ka vin vak che a. I nat awm teh reng nen. Ti pah chuan min kuh a ka hnung zangah chu hauh hauh a. A na em em pawh ni lo. Mahse ti nge le nau neih hun a la ni si lo a. Ka tih chuan ka chal ah ka hnarah te, ka bengkawm ah te fawp a. Ka hmui a fawp leh vang vang a. Damdawiin ah ka lang. Naute hi a hun hma pawn a neih theih tho a, nau i ve niang. Nai ti tih ka hria i thla na tla nasa emai. Tipah chuan min pawm kang lawp a, pawn kawngkhar lam min pan pui a, ina kan hnathawk Lameng ho te chu tul lo pui a vin vak vak a. Damdawi inah a rang lamin naute nu leh naute mawmawh tur rawn dang che u, a ti zui nghal tuar tuar a, vin vak lo pawn a sawi thei reng sia. Ka pum a nat tawh em avangin engmah ka ngaihtuah thei tawh lo, a na tih hian a sawi fiah zo lo. Doctor, naute kan nei tawh dawn a niang, a na ti hle nia. A thil sawi vel dan zai lo lutuk chu na ti hle lo ila chuan ka nuihpui nasa ngawt ang. Min la pawm reng a, doctor leh nurse ina ka mutna tur an sawiah chuan min mut a. Nau neihna room a min nawr luh hma lo chu Philip-a chuan ka kut chu vuan reng a. min ngaihtuah tak zet tih hriat mai. Naute chu damdawiin kan thlen atanga darkar khat a ra lah chuan ka nei ta. Mipa ni leh nghal, a hmel tha kher mai. Inhmangaihna atanga piang a ni emaw ni lo pawh ni se ka fa ni a. A pa ang bawkin ka hmangaih a. Mahse ka naute, i nu hi ka thiam lo a ni. Min ngai dam ang che. Ka hmangaih che, enkawl pawh ka duh che. Khawvel ah hian ka fa enkawl thei lo che mah ila. Khawvel lo la awm tur ah chuan ka fa ang takin ka enkawl leh tawng che. Tiin ka bula mu ka fa chu ka be mawlh mawlh a. Kan bulah Philip a awm reng tih ka hre si lo. Fapa min pek avangin ka lawm e. A rawn ti sup a. Mihring chapo leh in la tak mai in lawm thu min hrilh chu ka ham haih deuh tlat a. Lawmthu min hrilh chu tih tur a ni reng a, fapa rokhawmtu tur ka pe miau a, a lawmthu min hrilh ah chuan ka hlim chuang miah si lo. Engtik emaw chuan ka fapa nen hian then hran kan la ni dawn a, vawi khat mah hmu leh tawh lo turin. I awm ve tih kan lo hre hlein em? Ka lo ti a tun mai a ka fapa ka biakna kha a hriang em le? Hre mah se pawi lo, ka fa hi hmuhna hun ka nei tlem tawh a ka be ve ni mai. Theih nghil mak rawh. Ka hre lo ni mai teh se, i fa ni ve tho alawm tiraw? Reilo te chung chu a rawn ti a hriat tir leh kher ka ngaih loh vei nen. Ni e, reilo te chung chu ka fa angin ka enkawl thei a. Chumi chhung chu nu in a fa chunga hmangaihna a lantir thei ang zawng zawng chu lantir ka tum a ni. Hun chu liam chak kher mai. Nitin zan tin ka bula awm ka fapa pawh thlaruk a ni ve ta reng mai. Naupang hrisel tak a ni a, a mitmeng ngah chiah min chun a. Ka en ringawt pawh hian a pa min hriatsuah tir a. A thang lian lai hmel ka hmu lo tur hi na ka ti vawng vawng a ni. Theih ni se zawng ka dam chung zawngin a kutah ka chelh ang maw le. Kan awm dan tur kan sawi ngai lo a. Sawi lah ka duh hek lo. A hun lo thlen hun ka nghak tawp a. Chu hun lo thleng tur chu hmachhawn thei turin ka inbuatsaih bawk. Mahse van har si em? Philipa lo haw chuan a dan pangaiin ka fapa chu lawm leh hmasa phawt a. A awmdanah chuan sawi duh a nei tih hriat mai. A hmel thu tak zet chuan rei tawk min en a. Ka lo thawn ang ngeiin chu hun chu lo thleng dawn tih sawi lo mahse a hmel atangin ka hria ni. Engemaw sawi kan ngai tawhin ka hria. A rawn ti a ka naute, ka fapa chu ka en ngawih ngawih a. A hmel ka hmuh tawpna tur pawh a ni tawh mai thei a ni. Khang thlaruk chhung kha koh kir leh ka van duh em. Aw ni lo Philip, ka kalsan thei lo. Kalsan hi ka duh lo a ni. Ka fapa hian nu a lama maw sin? Ka tih chuan min khawngaih ve hle chuan ka hria. Sawisel bo ka ni chu ka ti lo. Mahse amah Philipa leh ka fapa tan hian sawiselna tur ka vang ve tho chuan ka hria. I tan chuan a harsang tih ka hria. Ka sawi lawk vek tawh kha. Nikhua lo renga i thei lo tulh tulh ang. Chu bakah ka fapa hian nu a nei tih hre lo law law se ka duh ni, i hrethiam em? A rawn ti a sawi chu dik vek a ni. A tir atang reng in kan in zawmna hi dik lo a ni. Ka sum duh luat ah kawng dik zawh tur in ka mit ka lo meng lo a. Ka neih ang tawk leh ka thawh chhuah ang mil tawk in ka nu leh ka unaupa kha lo chawm mai ila ka fapa ka chan lo tur. Tin hmangaih ka tawng lek lo tur a nia le. Mahse duh lo tlat si la engtin ngei tih vak chuan ang. Ka lo ti a beisei na tlem ka la nei ve a. Naute nu ni lo pawh in nauawmtu satliah ang pawh in ka awm mai ang. Mi dang laka kalsan ai chuan a la tha tho tho. Ngawi hmak rawh, i thil sawi kha i hria em? Engemaw ti chhung kha chu kan in milin min ti lawm hle a ni. Chu chu ka pha bik lo. Nizan thleng pawh khan ka ta siam che ka duh a ka insum zo lo reng a ni. Hrep che hian, Kha avang khan he hmunah hian i cheng thei tihna a ni lo. A rawn tia duat taka min kuah thintu kha a la ngai reng a. A taksa pa tak te, a rim tui in hnawih te pawh la ngai a, a thinlung erawh ka ta ni si lo. Engtin nge ka tih ang? Ani hian min hmangaih lo mah se a bula ka chen ve chu phal se. Ka fapa vang pawh hian min hmangaih ve turin ka bei ang mawle. Mahse hun ka nei si lo. Philip kah ka tih lai mek chuan. Nangin sum i duh a, chuan ka infak ka hnuh thung. I sum hmanna ka zawt che em? Chutiang bawkin ka fapa than len dan tur min zawh ngai lo ang ti hian kan inkar chu tawp tawh a rawn ti a. Chutih lai tak chuan ka fapa chu a rawn tap a, a lam kan hawi rual thawt mai. Naupang engmah la hrethiam lo ni mahse a nu leh pa inhau chu hlau a ni ngei ang, a tap nasa emai. Bawihte ka fapa I nu hi min ngaidam ang che, ka hmangaih che sin. Min ngaidam mawlh ang che, ka ti mawlh mawlh a. Naute ṭapa ban chuan min kai dawr dawr a. He mihring hi ka theihnghilh tawh ngai lo ang. Fiah takin ka hre reng tawh ang. A chhan chu ka hmangaih em asin. Naute hriatah hian inhnial miah lo tur kan nei. Kan ti hlau hle nih kha. Ti pah chuan a tawpna tih ni awm fahran hian ka beng ah chul dan dan a. Ka he amah fawh chak a kau tiar chu fawp zauh a, a hip zawng kan in hip chiang a ni. Philip, thil pakhat ngen duh che ka nei a, ka fapa hi kum khat dan a ka hmuh min phalsak ta che, a nu ang ni lo in midang ang in ka hmuh ang. Ka ti a tun lawk a min fawp tu kha ni leh tawh hauh lo. Min nam kat dawr a. Chuan a nu i ni tih hun remchang i neih vel ei hrilh ang maw? Engvang a phut sang em em nge mai nih reuh le? I sum mamawh zat chu sawi rawh ka peng che. Kan intiam kamna ai tam pawh ka peng che. Thlaruk chhung ka fapa min enkawl sak naman bonus pawh i phu reng reng. A rawn ti leh a. Tawp lo turin ka insum fan fan a. Ka mittui ka dang zo ngang lo. Thihna avanga fate thena hmuh tawh miah lo tur chu nan ti maw? Dam reng chunga fate then nen a lem chuang hauh lo ang. Sum chu ngai angin ni rawh se, ka ei kau naih lo thun mai dawn nia, ka ti a. He hmuna ka awm rei poh leh ka na zual ting a ni mai. Ka thil tih sual man chu ka tuar mai tur a ni. Ka hmangaih te pahnih lak atang hian ka kal bo ang. Mahse van harsa si em? Ka thusawi chuan a thawng let ling phian a mawni. Sawi tur hre lo a ding reng chu ka kal pel thuak a. Ka fapa pawh ka hmu tawh lo mai ang e. Ka insiam anga ka kal nghal ang. Ka fapa chu ngaihdam min lo dilsak ang che aw. Ka ti a ka fapa chu ka hmuh leh chuan ka kalsan thei dawn lo tih ka hre si ni. La kal suh. Tih pah chuan ka bana rawn hmer a, a lamah min pawt let nghal a, kal tura min duh em em tu chuan ka kal a phal lo leh si maw? Nge keimah hian a duh khawp a la hmu lo em ni? Eng pawh ni se ka inham bei theih chuan ka duh tawk, ka fa tan a nun ka duh ni. Enge ni? beisena sang tak nen ka melh karh a. Zan in la laiin min chhuahsan rawh ka ti reng reng lo che. Kan hma hun tur kan sawi mai a ni. I chhuah duh tal chuan i fapa chu a tawp nan i hmu duh lo maw? Tun hnuah chuan i fa ni leh tawh ngai dawn lo tih hriat kha a rawn ti a ka beiseina chu engmah lo a tham ral a. Beiseina beidawn thlak tak chu van ni chiang em? Ka theih lai hian chhuak turin min du ni lawm ni? Ka fapa chu hmuh chu ka duh a, mahse ka ngam ngang lo a ni. A nu ka neihna hi tuman engtikah man note reh thei ngai lo ang, nang ngei pawn. Ka ti a dan angin ka fa ni lo mahse a hring tunu ka ni miau a, thlak thei a ni lo a ni. I hmuh duh loh tlat chuan le, ka ti lui lo che. I duh phawt chuan zanin chu la awmpui la, mi nun rawng tak chu ka ni bik lo a nia, a rawn ti a. Ni e, mi nun rawng tak chu ni lo. Ka fapa pawh bulah chuan a him ang, tlakchham a nei ngai lo ang. Pa hmangaihna dawng anga mi zawng zawng chung a leng a ni ang. Nu hmangaihna erawh a hrethiam ve dawn lo a ni. Naktukah pawh harsa dawn tho a, ka naute chu ka hmu lo mai ang e, ka kalsan thei dawn si lo. Zanina hin ka chhuahsan nghal ang cheu. Mahse thil pakhat chauh ka ngen ang che, ka naute chu tha taka lo thanlen hunah, Amah hmangaihtu a nu hi min ngaidam turin min lo hrilhsak ang che. Ka ti a sawi chhuah har ka ti hle mai. Tap lo turin ka insum chang chang a. Ka mittui ka dang thei hram hram a ni. Mahse ka aw erawh a ta aw tuau tho. I chenna hmun thleng ka thlang che. Thlah tal che chu phal ta che. Khawngaih takin kei hi min hrethiam hram rawh. Nupui neih ka duh ta nih chuan ka fapa nu tan chuan nang lo chu duh ka nei lo. A rawn tih chuan ka beng ka hup a, ka ngaithla duh tawh lo. Sawi tawh suh, thlah ka ngai lo, ka lo ti a. Thla sawm panga zet ka lo chen tawhna, hmangaihna leh hlimna lawmna ka chharna hmun, ka thinlung a thi thei tawh ngai lo tur ka fapa leh pa, ka hmangaihte pahnih awmna chu Philip an min man beh leh hmain ka tlan chhuahsan dawr dawr a. Ding tura min autu chu tunge ka ngaihtuah lo? Ka thinlungin tha a tih lam chu ka pan a, ka tlana let leh tawh miah lo turin ka chhuahsan ta. Ka fapa ka chhuahsanna atangin ni li lai a liam tawh a, ka tan chuan chatuan tluk zeta rei a ni si. A tel lo chuan ni a rei ka tih tluk zetin zan a sei si. Engtin nge ka hnute tui tel loin a awm ve ang le? Min ngai a tah hunah tuin nge a nu angin kuah ang? Ka fapa ka hmangaih tluk zetin ka nu hian min lo hmangaih awm si. Ka tan chuan engkim a huam ngei ang, kei ang bawkin ka nu pawh nitin ka tlawh leh tawh a, rei min dampui tawh dawn lo tih a hmel atangin a hriat reng tawh a, tawng pawh tawng tha thei tawh lo a ni. Sum ngah chu eng nge hlawkna, tunah chuan ka dam chhung daih sum ka nei tawh a. Hna pawh thawk lo mai la ka hmang seng dawn lo. Philip-a khan kan intiam kamna aia tam mah pawisa min pe miau a. Mahse ka hlim chuang reng reng lo. Ka sum neih hian ka nu nunna minute khat pawh min pawhsei sak dawn lo tih ka hre chiang tawh tak zet a ni. Mahse he sum avang hian a ni lawm ni fa ka neih. Fa chauh ni lo hmangaih pawh ka neih phah a. He sum avang vek hian chung ka hmangaih zawng zawng te chu ka chan mek a. Philipa, ka fapa, tunah lem ka nu ka chan mek a ni si. Bawihte, thei leh thei lo a ka nu min koh na vang chuan ka thil ngaihtuahna atangin ka harh chhuak zawk a. Ka la phu zawk zui, ka inthiam lo ngei mai. Eng e ni ta nu? Ka tih chuan, Bawihte, ka tih hunah chuan i tan chauh lo nung tawh la, i nau pawh ngaihtuah awm a nih tawh loh hi. Hmangaihte tawngin chhungkua lo din ang che. A rawn tih chuan ka ṭa chhuak lutuk chu ka innit faih faih a. Nu, hmangaih chu ka nei a, fa pawh kan nei asin, i lakah ka zep a pui ka ti. I tupa ka hmel hriat tir thei lo che vangin nu min ngai dam rawh aw. Ka rilru in a ti mawlh mawlh a. Ka rilru awm ang hi sawi ka van duh em? Ka sawi ngam si lo. Nu, ka la nei veng chu. Dam la hrisel takin awm la ka du ni. Nang leh ka nau hi ka neih chhunin ni si a. Tiin ka chhang ta zawk a. Ka nu awm chu in chep dawr dawr a, a chau ngei mai. Seidu la nei a, a aw chhuak tha hlei thei tawh si lo. A lamah min hui a, a kut chu ka chelh tlat bawk. A hmui bulah ka beng ka dawh a, tawng hriat that hlei thei si lo hian a phun leh sap sap thin. Bawihte! I tan chauh nung tawh rawh. Thil min tih sak tam tawh e. I nu hian harsatna tam tak ka thlen che a, min ngaidam rawh aw. A rawn ti a âng leh zuau a. A sawi ka hre thei tawh lo. A zawi leh hnawk a a thaw ri hruai hruai a. A thaw muang telh telh a a thaw tawp ta. Nu, tinge ngaihdam min dil? Fate lakah ngaihdam i dil tur a ni lo. Kei angin tih sual i nei lo. I fai kalsan ve hlei nem nu. Tiin ka tap hawm hawm a. Ka nu vuina ah chuan min tam ngei mai. Ka van mal tawh tak em. Ti nge engmah min hrilh ngai lo. Dem hmel pu takin Philip-a chuan min en ring a. Miin tha teh e. Mahni ril a rah fate ngei kalsan thei tu nu hian a nu chan meuh chuan tawrhpui tu chu lo nei ve in leinat tu thahnem tak chu ka lo nei ve nih hi Philip-a pawh ti a min min kalsan rawh ka lo ti a. Tuna taka ka chanchin hriat a duh ve a. Engkim ka chan hnuah lehnghal Ni lo. Engkim min hrilh lo mala i nu chanchin chu min hrilh ve tal tur a ni. A rawn tia engkim ka hrilh leh sawi fiah beiseiin min en reng a. Tiang mitmenga min en tawh hi chuan ka ruak ngawih ngawih a. Engkim keimah hian a hmu tlang ni ber hian ka hre thin. Philip ka chau hle ni. Engkim sawi tei la ka fapa nen khan kan cheng dun dawn tihna em ni? Tiin ka lo chhang a, min hmangaihna chhe te chu nei ve ngei mai. Ka nu ka chan bawk nen, min tawrhpui nana chanchin min zawt satliah ve mai mai a ni. Ngawi hmak rawh, ka fapa lei nu hian inzawm nan nei lo, inzawm tir lah ka duh hek lo, i nu dam lo tih tal min hrilh tur i ni a, vawiinah rawn kal lo phei lang engmah ka hre dawn hleinem a rawn tia inhnial turin chakna reng ka nei lo. I lo kal ve hi ka beisei hauh lo. Nang nena inhnial tur chuan ka chak tawk lo a ni, zanli lai ka mu tawh lo vei nen. I lo kal ve vang erawh chuan ka lawm a, min haw san tawh la ka duh ni? Ka ti a engvanga ka mit hmuh a lo in lan ve kher nge nih le. Ka fapa nen an tel loa nun ka zir mek a ni si a. I fapa chanchin i hre duh lo em ni? A rawn ti a khawvela ka hriat duh ber a niang chu. Ka fapa chu ka tel lo pawh hian a hlim lutuk a, a nu kei min ngai hian a tap reng reng lo tih min hrilh dawn a ni chiang mai. Chu thil chu khawvel a nu tu mah hian an hre duh lo ngei ang. Kei ngei pawh hian chu thu hriat ai chuan ka fapa chu thi zawk se, a thlanah te tap ngawih ngawih la, a hlim thla tal ka la nei dawn a. Ni lo a ni leh si lo. Ka fapa chu thi thei lo. Min ngai lo mah se dam takin a awm tur a ni. Dam reng chung siin ka chan tawh a, ka nu leh pa anga pial lei thuh ret kara tawih ral mai tur chuan ka phal thei lo. Pa neia nu mamawh ngai lo ang. Mi khawngaihna i tlachham hle a ni Philip. A tawp vek tawh. Ka fa ni lo tawp tur a ni. Nang nen hian lo inremsiam lo tawp tur kan ni. Ka tih chuan Philip-a chuan mak ti tak hian min en a. A lo rin dan chuan ka fapa chanchin a sawi chuan ka lo ban huam huam tur a ngai a ni che kang chu. Ka chan loh tur leh ka ta ni thei ngai lo tur kumkhua te pahnih chu kal tir a, ka thlah liam an ngai tawh. An chanchin ka hriat reng leh ka hnaih an awm a. Ka hmuh phak a Philip a awm reng te chuan tlawm leh zah pawh dawn lo in min hmangaih ve turin a ngen in ka ngen duh hial ang chu. Lei natna leh khawngaihna nei lo lutuk chuan min chhuah tur a ni lo. Bak ah ka thusawi tur hi ngaihthlak a ngai. A rawn ti a hmeichhe huaisen tak kha ka ni thin asin le ka fapa ka bula awm kha chuan. Tunah lem hmeichhe dawih zep tak ka ni. Engthu mah ka ngaithla ngam lo a, ngaithla turin chakna reng ka nei lo. Ka tana thu hriat nuam lo a nih chuan ka ngaithla lo zawk ang e. Tipah chuan Philip-a mit chu ka en a. Rei lo te chhung chu beidawnna a khat leh min leinat a, min hnem duh tak mitmeng hian min en niin ka hria. Mahse a danglam lehnghal a, ka hmuhsual a ni mahna le. Philipa hmuh ah chuan hmeichhe sum duh leh fapa pe tu chauh ka ni si. Chhe ina che, ka sawi tur hre hauh si lo. A rawn ti a sawi chu a hreh hle tih chu hriat reng. A tukhum thak lo tih hriat reng chu hiat a, a hmai a tuai leh puat thin. I, i nui vui liam chauh a ni na a i chau hle tih pawh ka hria. Mahse kan fapa ina ngai che ni, a dam lo nasa hle a, Nu mamawh a, kei a pa ni loin min enkawl sak leh hran ta che, a enkawl man ka peng che. A rawn tih chuan ka awm dan chu ka sawi thiam lo, ka fapa dam lo maw? Nu chuan a fapa dam lo a enkawl na, enkawl na man a la ang maw? Engtin nge ngaihtuah theih zawk? Ka lua ka chhuak lutuk chu ka insum hman lo ṭhel a ni. Eng anga tam pawh ka peng che. Ka fapa hi dam se ka duh ni, ka rualin lo kal hram rawh. A rawn ti a hmangaihna nei lo leh sum duh lutuk a min ngai hi na ka ti ni. Kan intawn danin a zir lo em a. Mahse ka fapa hi sum ai pawn ka thlang a ni. I sum hi eng atan mah ka ti lo, ka duh bawk hek lo. Min lo hrethiam la, i sum chu min pek pawh hi ka pe let ang che, ka mamawh tawh lo e. Ka ti a ka insum zo bik lo. Ka pan hnai a hmaiah ka beng pawp a. Enge ka tih pawh ka ngaihtuah hman lo. A bianga ka benna kut thla chu lang kalh mai. Ka bengna hle ni ngei ang, a tuai a. Thinrim hmel ero pu hauh lo thung. Sum chauh i lo ngaihtuah tawh lo a nih dawn chu min ngaidam la. Tuna ka thusawi ka min hriat loh sak ta che. Kan fapa chu min enkawl sak dawn nge dawn lo. Nu a mamawh hle a ni. A rawn ti a. Ka kal duh lo a ring a ni ngei ang. Ngaihdam hial min dil tak mai ni. A ni lakah hian ngaihdam dilna hi ka beisei lo. Mahse ka beisei loh hian ngaihdam min dil ta si. Ka fapa tan chauh a ni dil ni. Ka fapa chu tha lo viau em ni? Engtik lai pawn ka enkawl thei tih chu hre tur i ni. Mahse sum lam chu vawikhat pawh sawi tawh sung che. Sum hian nunna chhan thei ngei mai. Mahse minute khat pawh pawt sei thei chuang lo. Tiin ka lo chang a, ka hlauthawng ngei mai. Ka fapa chuan min borual san ve mai ang tih hlauh naiin ka khat a. Ka fapa leh zel ka chante chuan engtin nge ka tih ang? Engtin nge ka nun zawh ang? A motor chu muang ka ti ngang mai. Khalh chak turin ka tur chhein a, in lama ka fapa dam lo mawlh mai chu ka rilru a awm a ni. Engti ka tang khan nge dam lo, engvang nge? Tinge min hrilh loh? Ka fapa nia a dam lo tih hriat chu ka phu ve lo em ni? Zawhna ka ngah lutuk a zawh ber tur ka hre lo. Ka fapa leh zel ka chana nih chuan keimah leh keimah hi ka in ngaidam thei tawh ngai lo vang. Min chhuahsan atang khan a rawn tia min chhanna chuan keimah min dema ang zawk hle a. Keimah vanga dam lo a ngai a ni ngei ang. Ka chhuahsan lo che, min hnawt chhuak zawk a ni. Engtia na nge ka tih chu? Ka tia ka duh thu renga chhuak ka ni lo. Theih ni se ka chhuahsan hauh lo ang. Ka au mawlh mawlh che a, i tlan lui a nih kha. Rawn um che ka tum a. Mahse ka fapa tap rei vangin ka um lo mai chauh che a ni. Hre pin leh a bawm atangin a tla a, a khua sik nghal char char a ni. Chuan a sen tut bawk. A rawn tih chuan chhuak tura min duh em em khan min au a. Min um zui a tum a maw? Ni e, min au rih chu ka hria. Mahse ka tlan lui zel a nih kha. Lo ding ila, ka fapa dam lo pawh ka hre ngei awm si. Ka fapa chu keima vanga dam lo a ni sia min haw ngawt ang. Tiin ka phun sap a, ka inthiam lo kher mai. Chutin sawi suh, nangmah vang a ni lo. I hnenah thu ngaihthla nuam lo tak tak ka sawi a, i tan awm reng na turin thu ka sawi lo bawk nen min ngaidam ang che, a rawn ti a. A thusawi pawh ka hre mumal lo. Motor atanga ka chhuk chu zuanin ka zuang thla ni mai hian ka inhria. Kawngka inhawngah chuan ka tlan lut a, ka fapa ni li lai ka hmuh lo. Ka hmangaih ngawih ngawih hmu turin ka naute mutna lam chu ka pan ding nghal nal nal a. Ka fapa ka hmuh phaka awm leh ka kut ngei a ka pawm leh thei chu ka lawm tak zet a ni. Ka hnute Nili leh Zanli lai mai a hnek tawh loh avang atang na lutuk pawh ka hnek tir leh thei ta. Nal lutuk a ni lo hlauh a ka thaw veng huai mai. Ka pawm a, ka chhai a, a tah rualin ka mittui a lo tla ve zel ni ber hian ka hria. Tuna ka mittui erawh lungngaihna mittui ni lovin, ka fapa ka hmuh leh vanga lawmna mittui a ni zawk. Engchen nge ka fapa nen chuan kan chen dun dawn hre lo mah ila, ka tan chuan fapa bo hmu let leh ang vel ka ni. Ka fapa nen hian tuman engtikah mah min hrenshrang leh tawh ngai lovang. Fate chan nat zia ka hre tawh a, ka thei tawh hlawl lo ang. Philip an phal lo mah se ka kal bo leh tawh ngai lo ang. Ka hmangaihna hian damna pe em em ang. Tin Philip a rilru sak tak pawh hi ka hmangaihna hian a la tih nem sak anga. Min haw reng lo ang. Hmangaihna hian engkim a ti thei a ni tih hi ka ring anga ka bei bawk ang. Ka fapa pawh dam leh thuai a. An hnen atanga kal bo turin min hrilh lo a. Nitin zan tin ka fapa ka awm a, ka thawkte leh naute awmtute kut a dah ai chuan keimah ngeiin enkawl ka duh zawk. Mahse Philip-a mawlh mai hi hriatthiam a har a ni. A la ka that chhuah ka duh a, ka fapa pa nih angin. Ni lo, ka hmangaih em a, min ngaihdan dik lo tak hi thlak sak ka duh ni. Ka laka in la hrang tlat a, inah pawh a lo haw ngai meuh lo. A lo haw ve chang pawh hian ka hmu ngai lo. Ka mut tawh hnuah te lo haw a, ka thaw hmai na chhuak leh a. Chu tak chu tawrh har ka ti ni. Inhmu ila inhau lei la ka duh zawk. Ka fapa chanchin erawh nitin phone in min zawt thin a. Naute chu ngaihtuah ve tak zet a ni. Hmeichhe dang a nei em ni zawk. A lo haw ngai si lo, mipa nia. Thisen lum hma tak a ni bawk. Phuartu nei lo ang mai a ni a. A nupui ka ni lo a, a nula ka ni hek lo. A fapa nu chauh ka ni a. Hmeichhe dang nei tura ka ngaihtuah ringawt pawhin thikna hlirin ka khat a. Keimah anga mi danga sawngbawl tur ka ngaihtuah phei chuan ka sa bulh bulh thei hial a ni. Ka hmangaih thu vawikhat tal ka hrilh ngei tur a ni. Ka inthup reng chuan ka puak keh thei mai ang. Vawiin ka fapa sual em? Aw lo chhuahna lam chu ka en a, kawng ka nghengin a lo ding kawi sawi kher mai. Ka thil ngaihtuah leiah a lo haw lai reng reng ka hre lo. Bakah a lo haw ngai lo hrim hrim zawk. Mak ti takin ka en ka hau mai, phunghmuh ang mai ni hian ka inhria. Enge lo tih dawn? Zawhna at thlak tak chu ni. Ama in a nih a a duh duh tih ang chu. Ka ham hai em atin ni. Ka zawhna che min chang hauh lo a nia. Tipah chuan min chhaih ti ti a. Khaw dang hawisawn hauh lo in min melh reng a. A awm dan chu ka la hriat ngai hauh lo a ni leh tlat pek a. Hepa zet hi zawng engtikah mah ka hre chiang thei dawn lo a nih hi. Aah aw fel lutuk a sual ngai reng reng em ni? Naute zawng zawnga tha ber alawm tiin ka lo chhang a. Ka fapa chanchin sawi hi chu nuam ka tih ber a ni miau a ni. Ka fapa ni miau a kha hei i copy tur a rawn tih chuan ka fapa pawh ni ve tho. tih nghal mai ka tum a mahse lehkha min pek chu en turin min mit mai zauh a, ka chhang leh ta lo zawk. A nu ka nihna dan ang thlapin a lo ti fel reng chu niin, Ni e ka fapa ni, engtikah mah danglam lo ang. Mahse ka lawm a kim reng reng lo. He hmun atanga min nawr chhuah tum na ni ngei ang le. Ka fapa chu ka duh hun hunah ka hmu thei tawh dawn tho a. Mahse ka chenpui ve thei tawh dawn si lo. Ka fa nih angin i fa pawh ni a, kan fapa hian a nu lam mamawh dawn a, nu nei lo a ni tih hi ka hrilh kumkhua thei dawn lo a, a rawn tih lai chuan. Chuan he hmun atang hian chhuak turin min duh a, he thil hi ti turin ka ngen che em ni? Ka lo ti nghal thuai thuai a. Ka rilru awm ka lo sawi ve tawp a ni. Hlauhthawnna hlirin ka khat a. Ka fa nen chuan thenhran kan ni leh dawna ka hriat avangin ka na ngawih ngawih a ni. Hrep tak che hian, Ka thusawi lai min pawt chat ve ziah suh, min sawi zawh tir aw, a rawn ti a. A thusawi laia thudang ka lo sawi chu a ngai thei lo hle a ni tih hriat nana kutin min zap a. Min melh rum ngang mai. I ka tang hian thu tha ka dawng ngai lo em atin ni? Lo hre rawh. Ka fapa la ka tang hian min kal bo tir tawh ngai lo ang. Ka fapa pawh ka tiam tawh, kal tura min duh nih chuan ka fapa pawh ka hruai ang. Ka lo ti leh nghal sawk sawk a. Ka fapa tel lo chuan ka kal teuh lo mai. A pa ang in hausa lo mai la, a re thei bik lo ang. I ngaihtuah ang kha ka ngaihtuah loh avangin Pathian hnenah lawm thu awm rawh se. Hmeichhia. Ka ngaihtuah na ti buai vek thei chu lo nih ngei hi. A rawn ti a sawi awmzia reng ka hre thei lo. Kei hian a ngaihtuah na ka ti buai reng a ni. He hmun hi ka chhuahsan dawn tlat lo a. Enge i ngaihtuah chu ka hria lawm. I duh dui nei thei ang. I duh leh nupui pawh nei la pawh i ka ti lo. Mahse he hmun hi ka chhuahsan dawn lo. Tiin ka lo chhang nghal thuai a. A nupui neih chu ka phal teuh lo. Ngai zawng a neih pawh ka duh chuang hek lo. Ka thik lutuk hi ka thi thei hial ang chu. A thinrim hle ti hriat mai. Min rawn pan a. Kut min thlak hial ka rin avangin ka hnung tawlh nghal dawr a. Ka hnung a bang awm avang chuan tlan chhiat ngaihna a awm tawh lo, dan chep ka ni a. Ka dar a kutin min man a. Ka thlarau zawng zawng nen min thin chhuah vek a tum em awni, min thing nawk nawk a. Nang hi kal turin ka ti lo che, min chhuahsan turin ka ti lo bawk che. Engtikah mah min kalsan leh ka phal leh tawh ngai lo ang. Kan fa hian pa mamawh ang bawkin nu pawh mamawh sin. A rawn tih chuan thil sawi tuma ka ang zuau chu ka hmuiah tak chuan a rawn fawp a. A chet dan chuan min ṭhawn em avangin ka dawh mawl tawp a. Min fawh dan a thlak a. Dam tak leh phut let nei taka min fawh meuh chuan tang tur ka awm tawh lo. Kan lei leh lei chu chak zawk nih tumina insual leh bat bat tawh a. Thawchham lek lek thlengin kan infawp a. A kutin ka taksa chu inti ta tu takin a kuah tlat bawk. A ang chungah hi chuan ka him hliah hliahin ka inhre thin. A tawpna tih ni awm takin min fawp leh ngawih ngawih a. Min ngaidam rawh. Khatiang khan hlau tak mitmeng angin min en suh, ka ti na lo ang che. Tikhan ka awm leh tawh ngai lovang. A tawk pawh ka tawk tawh ngai lovang che. I lungawina anih phawt chuan he inah hian i thu loin ka lo kal leh tawh ngai lovang. Mahse he in hi chu chhuahsan suh. A rawn ti a thin a rim lo a. A aw pawh khur lek lek a ni. He in a awm lo hi duhdan em nia ka lo ti a, a mi fawhna khan min la nghawng tak zet a ni. Amah ber a awm loh te chuan he in hi zau thlawn mai a ni dawn asin. Ni hauh lo mai, he inah hin awm ka duh sin. Mahse ka fapa hmu tura ka lo kal tal chu phal ta che, ka ngaiin ka hmangaih ve hle si a. Ka fapa ka hmung a ka kal ang ti pah chuan inherin a kal nghal a, tuna ka chelh loh chuan ka chan hlen tawh ngei ang. Philip, lo ding teh, ka hmangaih che, heta awm ve turin ka duh che ni, ka mamawh che i fapa pawn, ka ti a ka hmangaih thu ka sawi chu ka thawl hawk mai. Ka zang huaiin ka hria. Engvang teh hrepin nge hman hmanah khan ka lo sawi zawk loh ni? Chawihbelhna pawh awm chuang hleinem. Philip-a chu ding turin ka duh tak zet a. Ding lo ta se, min chhuahsan ta ang se la. Ngaihtuah pawh ka ngaihtuah ngam lo. Hlawhthawnna hlirin ka khat a ni. Philip-a chu kal ngaina kal miah miah a. Ka fapa mutna ruma lut lai chu mit vai ruain ka thlir a, ka thu hnawk a, engkim a tawp tawh a tawp vek tawh. Ka tlai lu a ni, chah vak vak ka duh a, mahse mittui tla tur reng ka nei si lo. Rilru a nat tawp khawk hi chuan mittui pawh tla tur awm lo khawp in a kang chat zo. Lehpek awm lo tur khawp in a na vawng vawng mai a ni. Vawikhat tal ka hmangaih thu tal erawh ka sawi alawm. Tinge chhia hlawh ang mai e thuta. A rawn tia min kalsan tawh tura ka ngai a. A aw ka hre leh a. Min mang thana chu ka tan chuan min diriamna tluk zet a ni dawn si. Chhia hlawh inthut dan bik an nei a mi? Tiin ka lo chhang a. Pangngai taka ka tawng chhuah theih avangin lawmthu sawi a tawng tai hial tak ka nap a ni. Min hmachhawn zawngin sawp niaiin a rawn thu ve a. A thawmhnaw inbel smart tak mai neina thutthlengah pawh ni lo, chhuata thut chu inhmeh hlawl lo. Chu ai mahin a rawn thu ve chu mak ka ti deuh deuh. Kan inhma tawn ran bawk nen ka rilru natna ka mit a lan loh hram ka beisei. Chhia hlawh thut dan chu awm se, kei hi a thu ber tur ka ning chu. Tipah chuan min en a, a hmel chu chik takin ka lo en ve a. A then sak a, E pa hi ni ka fa papa, ka duh ngawih ngawih leh ka hmangaih em em chu. Min mang tha kher a ngailo asin, ka lo ti a ka aw chu ri chang chang. Keimah pawn ka hre pha trawk trawk a ni. A hnaih taka ka taksa awm hi chuan ka sa hut hut a, kan boruak hi a rit churh reng a, a taksa pa takin min hip em bawk a ni. Min hmangaih thu kha i sawi em ni kha? A rawn tih chuan ka van zak ber kher em. Ka lo sawi ta kher kher a, a sawi nawn kher ka ring lo asin le. Min hmangaih lo anih pawn min zawh nawn kher a ngaih loh vei nen a chim awm tak zet a ni. Ka tawngvai ah ngai la ka sawi lo a ngai mai rawh ka ti a kalsan nghal nal nal mai ka duh a. He pa bula kawm hi chuan ka in puang zo mai dawn tlat thin. Thawh ka tum lai tak chuan nghet zet in min man a. Min hmer na chu na ka ti ngang mai. Ka then nang nang a. Na ka ti tih hriat chuan tha tak in min thlah ve leh mai bawk. I tawngvai a niang tih ka va hlau ve. Kei hian tun lawka i thusawi min hmangaih thu kha ka hre sual em ni? Nge thil ni thei lo tur ka lo beisei reng thin? Ka sawi ngam si lo kha. Ka suang tawh thin kha a tak emaw ka ti em ni? A rawn ti a enge sawi awm zia niang le? Min hmangaih ve tihna em niang? I ka sawi. Ka tih lai mek chuan a kut zung chal in ka hmui a rawn tawk zauh a, min en ngun kher mai. Ka hmangaih che ni, ka duh lutuk che. Min hmangaih ve tur in ka beisei lo che a, ka beisei ngam hek lo. I lakah beisei na tlem ka lo neih ve phah a, mahse ka hre sual a ni. A rawn tih a hmel ah chuan chapo na reng a lang lo. Philip a chuan min lo hmangaih ve reng a lo nih chu. Tinge sawi loh. Hreawm tak takin tinge min tawrh tir. Rinhlelhna in ka la khat a ni. Ka tan chuan a mak em a rin mai a harsa em bawk a ni. I fapa nu ka nih angin min ngaih na pawh a niang. Ka nu ka chahna vangin min khawngaih a. Khawngaihna hi hmangaihna a ni hleinem. Tiin ka lo chhang a. Min khawngaih chauh ang tih hlauhna in ka khat leh tawh a, min chhang har ka ti em avangin leh a mi chhanna ka nghahhlel em avangin chatuan tluka rei zet ka nghak ni berin ka hria. Ni hauh lo mai. Kei hian ka hmangaih tak zet che a ni. Hre awm takin ka siam che a, i rilru lo pui ka put tir lui tlat che a, hre pin leh hmeichhia sum chauh ngaihtuah mia ka ngaih lai che pawh khan Ka rilru erawh ka thunun thei hauh si lo, a rawn ti leh a. Sum chu ka ngaihtuah reng a, ka theih ang angin, Ka mamawh em a ni? ka lo ti a. A inthiam lo hmel ka hmuh chuan ka tawng lo thei lo a ni. Ka hriatsin, i nui enkawl duh ah chuan i nau pawh, chuvang chuan fa hial pawh nei duh a, ka hre vek tawh sin i chanchin hi min chhuahsan khan ka chhui tir a. Ka rin ang i lo ni lo hle a ni. Chu chuan i laka ka rilru put dan pawh sawi chhuah lo mai min ti duh zawk a. Ka zak hle a ni. Min chhuahsan dawn khan hrilh che ka tum a, ka lo hrilh lo che kha ka lawm hle ta zawk a ni. Sum chauh duh a ka chhuah reng si che a, i rilru lo na thei ngawt ang. A rawn ti a, ka fapa hmangaih loh a min puh lai kha ka mitthla a lo lang uar uar a. Aw, min ti na tak zet a ni, ka lo ti a ka ngaihtuah zawng ringawt pawh hian na ka la ti vawng vawng. I ngaihdamna hi ka phu lo, mahse min ngaidam rawh. Min ngaidam nan hian engpawh tih ka huam asin. Tunah min ngaidam lo mahla ka hmangaihna che hi pawm hram rawh. A rawn ti a ngen ngawl kher mai. Tunah zet zawng ka pawm thlap tawh min hmangaihna chu. Philip, kei pawn ka hmangaih che, ka hmangaih lutuk che sin. Tipah chuan ka kut chuan a ti awm reng a ti ni mai awmin a hmai a zut zai zai a. Min hmangaihna hi ka phu lo a ni. Mahse ka nupui ni tur erawh chuan ka duh hle che a ni. Ka hmangaih che, chuan min ngaidam rawh. A rawn ti a hepa hi chu ka van hmangaih hluah hluah tak em. Ka ngaidam a ni tih hriat nan ka hmui ka ti pawrh tiar a. Rang fahranin a hmui chuan a rawn bawh thuah nghal a. Rem lo zetin in mamawh tawn takin kan infawp ngang ngang a. Hmui la sawntu zawk nih kan hreh ngang mai. In la hrang hmasa zawkah ka tang a, thawk kan la dun hlai hlai chu kan innuih dun leh ta rih. Fapa min pe a ka lawm e, ka fapa nen awm hran tir chu ka lo tum a, ngaihdam dilna tur hlir ka nei a ni. Pa nih mai chu awlsam a, pa tha tak nih hi lo har dawn a nih hi. Pa tha tak ka nih theih nan min pui ang che aw, hmangaihna ngah tak i ni si a. Tihpah chuan ka sam chu chul hliau hliau a. Nu tha tak ka nih nan pawh aw ka hmangaih che Philip. Kan in fawp leh vawng vawng a. Kan fapa va en dun lawk ila a nu leh pa te hi hlim takin min hmu dun se ka duh a. Chumi zuah chuan ngaihdam dilna khumah ka en tir ang che, ka hmangaih che. Tipah chuan awmze nei fe in min melh a. Ka van lungawi hliah hliah tak em. A lakah hi chuan ka tui ral a, dawlzawrin ka zawr a ni. No takin ka melh let sal a, a mi chona chu phur takin ka dawng sawng bawk. Kan infawp leh vawng vawng a, a lak atangin ka kal bo hlau ni awm hrimin min kuah tlat a. Khatianga min en a min fawh reng dawn chuan min ngaidam rawh tih hi minute tinsawi ka duh hial ang. Ti sup pah chuan min fawp vawng vawng a. Awle ka ti zawng kha min ngaidam rawh tih thawnthu kan ngaihthlak theih chu ni a. Ngaithlatu thenkhat ten kan lo hrethiam lo thin a. Thawnthu tlema tawi deuh hian a zawmna va awm lo ve tih comment kha a lo awm leh thin a. Chuvangin he thawntui hi chu tawp tawh a, Pathianin rem a tih nih chuan kan dam a nih chuan a leh pekah thawnthu thar nen kan inhmu leh vek dawn nia. Ngaithlatute zawng zawng chunga lawmthu ka sawi a, like leh comment kha mi lo hnu chhiah sak leh vek dawn nia, kan lawm e.